Ähliňize salam dostlar! Bu dersimizde Pythondaky arifmetik amallary görmekçi. Ýagny bular näme? Goşmak, köpeltmek, aýyrmak, bölmek amallary biz diňe integerler bilen, ýagny sanlar bilen etmeýäs. Aslynda biz stringleri hem goşup bilýäs. Muny print bölüminde görüpdik. Indi başlasak. Meselem, bize nämeler gerek? Arifmetiki amallar esasy dört sany başlangyç sada amallar. Näme bar? Goşmak, iňlisçesi addition.

Tuşlar ýan bolsa. Soňra division. Bölmek. Muňa näme goýaly? Şuny ýan. Şular ýan goýaly. Indi biziň amallarymyz şular. Biz bu amallary sanlar bilen edeliň ilki. We oňa geçmezden öň ýene bir gezek belgilemäliň, ýagny neydi o? Meselem, x deňdir iki diýsek, declare etmek, ýagny identify etmek, x-iň ikidigini bellemek, ýagny biz iki san, san iki gerek bize, şu iki gerek bize, biz şuny x diýip alýas. Başga ýerlerde-de ulanmak üçin her ýerde aýry-aýry iki ýazanda X ýazyp gitsek göni aňsat bolarýar. Meselem, alalyň X deňdir iki diýeliň. Üns berseňiz X, X-iň öňünde hiç hili hiç zat goýulmaýar. Sebäbi X-imiz biziň şol datany meselem iki bir data, ýaňy görüpdik data taýplarda, iki bir integer. Biz şu ikini X-iň içinde save etdik, ýagny X-iň içine goýduk. X diýip biz bir meselem papka açdyk diýelim meselem. Şonuň içine 2 diýip bir faýly şo papkanyň içine goýduk. Düşündiňiz? Indi biz şo papkanyň içine başga bir zatlar goýjak bolsagam, şo papkanyň adyny ýazyp, şoň üstünden basyp gidibermeli. Ýagny, näme diýjek bolýan? Meselem, 3 ýaratjak bolsak, x goşmak 2 diýse, x goşmak 1 diýsek, şol 3-e deň bolar. Ýagny biz x-i iki diýip belledik. Hökman x däl. Biz bu ýere a, b, c sandan başga ähli zat goýup bileris. Ýöne baş san bile başlap bilmeýär. Meselem, x iki diýip bileris. Meselem, diýeli x. x bir deňdir bir diýeli. x iki deňdir iki. Şeýdip bileris. Ýöne ol Biziň başdaky şo belleýän zadymyz papkamyz diýip alaly şuny, bulam içine goýan faýlymyz. Şu papkaň içine goýmaly biz zatlary. Misem şol san bilen başlap bilmeýär, iki bilen başlap bilmeýär. Ýöne bu tarapdakylar, bu ýerdäkiler ähli zat bolup biler, string bolup biler, true false bolup biler, float, integer ähli data taýplary bolup biler. Indi biz häzir üçi şuny alalyk we arasynda diňe bir san deňdir goýly. X bir deňdir bir. Sada, aňsat. X iki deňdir iki diýlik. Indi biz ikisini goşjak bolýas. Bir bilen ikini goşjak bolýas. Nädip goşmaly? Print diýýäs ilki bilen. Ýa-da şu warianty alalyk. X bir X kiň jemi gerek bize. Näme diýip belläli şony? Z diýeli. Deňdir. X bir goşmak X iki diýeli. Indi Z X bir we X ikiniň jemi. Biziň bu ýerde Z-imiz näme bolýar onda? X bir näme diýipdik? Şu komendeden z deňdir x bir näçe? Bir. Goşmak x iki. Iki. Onda bu bize bir goşmak iki deňdir üçi çykarmaly. Görelim. Indi biz z-i nädip almaly? Z x bir goşmak x iki. Üç olmaly. Ýöne nädip görmeli? Hemişeki ýaly print funksiýasyny ulanýarys. Ekrana çykarmak üçin print etmeli hökman. Print diýdik. Print diýdik. Biz nämäni print etmeli indi? X bir we X ikiniň jemini. Ol nämäden? Z. Biz şu ýere aslynda X bir goşmak X iki diýsek, o bize ýene-de ikisiniň jemini görkezer. Run diýýäs. Üç. Ine, x bir we x iki goşduk, bir we iki goşduk, jemi üç. Şuny görkezdi. Ýöne biz şuny x bir goşmak x iki diýip ýazmak ýerine şu ýerde z diýip belleýäs. Z deňdir x bir goşmak x iki diýip belleýäs. Indi biz şu ýere x bir goşmak x iki däl-de, z ýazsak, ine görkezdi. Z-ä şu ýerde belläpdik. Ine ikizede aýratyn reňkler bile görkezýär. Run diýsek, üçi görkezdi. Näme üçin üç? Z deňdir üç diýip bellemedik biz. Ýöne Z deňdir x bir goşmak x iki diýip belledik. Sebäbi biz bire şu integer, şul sany x bir atly Storage bolsun meselem şol çip ýaly düşüniň X bir atly çipe şu biri goýduk biz. Indi X birimiz biri aldy içine şuň içinde bir bar bir şu. X ikiň içinedem ikini goýduk. X kim iki boldy indi. We biz şu ýerde bir X bir we X ikini goşamyzda şolaryň bahalaryny goşýar biri we ikini goşýar. Muny näme diýip pikir edip bileris? Şular ýaly pikirlenmek gowy bolar muny, meselem, bir zanyň şular ýalyny alalyk. Häzir geçmezden öň Print Z diýdik. Bu ýerde biz goşa dyrnak ulanmadyk. Goşa dyrnak diňe stringlerde ulanylýar. Z-iň özi bir bahasy bardygy üçin şu ýerde, özi bir sandygy üçin goşa dyrnak ulanylmaýar. Ýöne eger Z stringleri goşan ýagdaýymyzda-da ulanylmaýar, oňa-da geçjek intek, onam göreris häzir. Indi Meselem, muny aňsatrak pikirleniň. Meselem, diýeli bazara gitdik. Bazardaky harytlaryň bahasy diýeli meselem. Bize şular gerek. Indi meselem bazara gitdik haryt aljak bolýas biz. Indi bazara gidenimizde näme diýip görkezýär meselem biz alma aljak bolýas i kartoşka aljak bolýas, sogan aljak bolýas. Näme diýip görkezýär bize satyjy? Indi şu zat diýip elinde kartoşkany görkezmeýär, ýöne Şo ýerde kartoşka diýip ýazygly, aşagynda-da bahasy ýazygly meselem. Kartoşka diýip ýazygly, aşagyndanam bahasy ýazygly meselem, iki manat. E, indi edilädir-ä oňa. Neýse. Iki manat diýip ýazygly. Ýagny olar her gelene kartoşkany eline alyp görkezenoklar, şo ýere bahany ýazyp goýýarlar we her gelene Näçe kilo gerek bolsa kilosyny ýazýarlar we kartoşka diýip ýazýarlar, ýa kartoşkadygyny bilýärler, şoň kilosyna görä köpeltýärler, bahasyny çykarýarlar. Indi bizem şolar ýaly etýäs, meselem, näme diýeli, alma diýeli, näçe diýeli meselem, üç manat bolsun, biz her gelende meselem bir kilodan ölçüp ölçüp, ýagny almalaň sanyny ölçüp ölçäp berip bilmeýäs-ä, bahasyny aýdyp bilmeýäs. Şoň üçin alma diýýäs üç manat, bir kilosy üç manat, şol dursun. Indi meselem sogan bolsun. Sogan näçe bolsun? Almadan gym arzan bolmaly aslynda. 2 manat bolsun. 2. Yzyndan manat ýazyp bilmeýäs. Sebäbi ol bitin saýyn tejribe bolmaly bahasy. Indi bize näme gerek? Bir meselem men üç kilo alma almaly. Şu ýerden komment ýaýlap ýazaýyn. Üç kilo alma, bäş kiloda sogan almaly. Sogan nahar etjek bolýan bolsam, bäş kilogram sogan almaly. Indi men şulary, şularyň jemi bahasy gerek maňa. Näçe manat bolýar? Nädip bilmeli? Indi, üç kilogram alma boljak bolsa, bize üç sany alma gerek bolýar. Ine, bu ýere geldik. Üç kilogram alma. Indi, alma üç diýip belläýeli şuny. Meselem, alma üç, säl, üç kilogram. Ýa-da göni alma diýsegem bolar. Täzelen ýazýas. Ýa-da alma üç diýer häzirlikçe. Alma üç deňdir. Üç kilogram alma ýa-da. Bir kilogramy üç manat bolsa, üç kilogramy üç goşmak, üç goşmak üç bolmaly. Ýa-da üç köpeltmek üç. Ýöne eger biz almaň bahasyny bilmeýän bolsak, şu ýerde şul görünmeýän bolsa näme ederdik? Şu ýer görünmeýän bolsa, onda göni alma diýip ýazardyk. Sebäbi almaň bahasyny satyjy bilýär. Köpeltýäs üçe. Üç manatdan sähip her kilosy. Indi näçe kilo bolsa, şoňa görä. Üç kilolygy üçin üçe köpeltýäs. Indi sogan diýeli. Sogan bäş kilo diýeli. Bäş diýeli. Deňdir. Indi soganyň bahasyny ýazmamyza gerek ýok, ýokarda ýazylyp, sogan diýýäs. Köpeltýäs, näçe kilogram gerek bolsa, bäş kilogram gerek. Indi bize print etmeli şu. Nämäni print etmeli, nämäni görkezmeli? Birinji almanyň bahasyny. Almanyň bahasy näme diýdik? Alma üç. Ýa-da şuny alma baha diýip ýazaly. Alma baka. Alma baka diýdik. Print soňun baka diýelim. Indi aşakdan isledigiňizçe print ýazyp bilýäs. Ve şun görelim näme näme etýär, näme çykarýar bize. Run diýsek. Name error, soňun baka. Hä. Muny soňam baha etmedik ine. Error soňam baha is not defined diýýär. Soňam bahany print et diýdik ýöne biz. Ýöne soňam baha diýip bir zady define etmedik. O näzanyň bardygyny aýtmadyk. Bärde biz soňam bäş diýip goýupdyrys. Şonuň üçin bu ýere soňam baha diýýäs. Indi ikisiniň reňki meňzeş boldy. Indi görýäs. Ana. Dokuz. On. Almaň bahasy dokuz manat boldy, soganyň bahasy on manat boldy. Ine şular ýaly edip biz isledigimizçe köpeldip, goşup ýagny aňsat usulda ulanyp bilýäs. Her gezek üç diýip ýazsak, üçüň nämedigini bilmän bileris. Meselem, alma üç diýýäs, hä, diýmek alma üç manat. Ýöne göni üç ýazsak nämäniň üç manatdygy belli bolmaz. Şolary belletmek üçin Ine şu tarapdaky aýdentifaýerlere guwanýas. Ýagny şolar alma diýen bir harydyň içine şu üç manatlygyny goýduk, ýazdyk. Indi print diýip bulary ýa aşakdan aýratyn ýazmaga gerek ýok. Şu ýerde otur goýsam, ikinjisini aýtýar. Ikinji zady ýazyp bilýän men otur goýup. Meselem näme gerek? Soňam baka gerek. Indi soňam baka aşakdan çykardym öz. Soňam baka diýdim we ýaýy ýapýan. Ýene-de priwnet göreli. Dokuz we on. Ortadaky otury print etmedik. Sebäbi bu otur ikinji bir print ediljek zadyň gelýändigini görkezmek üçin. Ýöne biz şunuň ýanyna otur goýsak, bir otur goýsak. Bu näme bolar? Syntax error diýýär. Invalid syntax. Ýagny bular ýany otur goýup bilmez. O ýere otur goýjak bolsak stringlik üçin oturam stringiň içinde goýýas. Ýene bir otur goýmaly bolýar. Sebäbi bu birinji agza, bu ikinji gelen zat. Ondan soň ýene bir geljek bolýar, otur goýýas, bu üçünji gelen zat. Indi göreli. Dokuz otup on. Ana indi aýry-aýry ýazdy. Bu ýere biz başga zadam goýup bileris. Meselem, şular ýaly belgi goýsak. Arasynda şuny goýdy. Şu ýere näme ýazsak, şony goýar. Indi string ýazsak, stringi goýdy. Başgarak ýazyp göreli biz bu ýere. Meselem, Näme etdiler? Ýagny döredijiligiňizi ulanmaly, ýagny boldugyny üýtgeşik aýtmaly. Meselem, alma baha diýeli şuňa. Alma bahasy diýdik. Şu ýerde hatda iki nokat goýaly. Bärä bir otur goýaly. Sebäbi bu birinji stringimiz boldy, bir sany string. Goşa durnagyň içine islendigiňizçe zat ýazyp bilýäs, arasynda boşluk goýup. Ýöne goşa durnagy ýapamyzsoň otur goýmaly, sebäbi ikinji print ediljek zat gelýär. Ilki şu print edilýär, yzyndan bu gelýär. Onsoň soganyň bahasydygyny görkezmek üçin bärenden bir string goýarys. Sogan bahasy diýeli meselem. Boşluk goýma hökmany. Indi ýene otur goýýas. Indi şu ýerde näçe sany otur boldy? 1, 2, 3, 4, ýok. 3 otur bar. Birinji ada otur, ikinji ada gelmeli, otur, üçünji ada, otur, dördünji ada. Print ediljek zatlar şular. Göreliň. Alma bahasy dokuz lira, sogan bahasy on. Ine şular ýaly edip biz print edip bilýäs. Beýleki dersimizde integerleriň däl-de, beýleki stringleriň hem goşmak-aýyrmaklaryny, ýagny arifmetik amallaryny göreris. Häzirlikçe hoş galyň!